Żgur se jgħiduli li m'għamiltx għażla tajba. Il-għaliex Tolkien ma kienx Anglikan li kkonverta għall-Knisja Kattolika, imma kien iben ta' omm li għamlet dan il-pass u li influwenzatu f'dan il-qasam fl-ewwel snin ta' ħajtu. Għaldaqstant, jiena għamilt eċċezzjoni. Jgħidu li għal kull liġi jista' jkun hemm eċċezzjoni. Jiena għamilt daqsxejn ta' eċċezzjoni anki għall-fatt li għalkemm ma kienx hu personalment Anglikan li sar Kattoliku, imma hu li kien tant qrib lejn ommu, għaliex missieru miet qasir il-għomor, ħass din l-influwenza tal-konverżjoni ta' ommu taffettwalu l-mixja ta' ħajtu. Hu twieled fin-naħa t'isfel tar-Repubblika tal-Afrika t'Isfel, pajjiż li dakinhar kellu rabtiet ma' l-Ingilterra. Missieru u ommu kienu marru jgħixu hemmhekk minħabba x-xogħol ta' missieru. Meta kellu biss erba' snin missieru miet u allura ommu qabdet lilu u lil ħutu u ħadithom lura lejn Birmingham il-belt li għalija lilha kienu jappartjenu. Meta kien hemmhekk, hija kienet tgħinu biex jiffrekwenta The Oratory. Meta ngħidu The Oratory qed nirreferu għall-knisja tal-patrijiet Oratorjani. L-oratorjani li f'pajjiżna Malta u Għawdex m'għandniex. L-oratorjani huma dawk il-patrijiet li jagħmlu membri minn dik il-għaqda, soċjetà apostolika li waqqaf San Filippu Neri f'Ruma fis-seklu sittax u li għal żmien qasir kien hemm il-ħsieb li jibdew jgħixu fil-kunvent fit-tarf ta' Senglia, tarf tal-Isla li mbagħad intuża mill-Ġiżwiti u jekk ma niżbaljax bħalissa qiegħed f'idejn is-Saliżjani. Mela allura hawnhekk ukoll għandna rabta kbira mal-Beatu John Henry Newman, li ċertament influwenza lil omm John Ronald Reuel Tolkien. Ġara li meta kien jiffrekwenta din il-knisja, huwa tħabbeb mas-saċerdot Father Robert Murray illi miegħu kien anke tgħallem il-lezzjonijiet tal-katekiżmu. Inċidentalment dan Murray miet in his nineties proprju ftit tax-xhur ilu f'April fl-Ingilterra, magħruf bħala Biblical Scholar ta' fama internazzjonali. Murray ħalla influwenza pożittiva kbira fuq Tolkien. Tolkien kien imur il-quddiesa jista' jkun kuljum, kien nistgħu ngħidu mingħajr biża' ta' xejn konservattiv ħafna fil-fidi tiegħu, hekk li kien ħa xokk, l-istess bħal sieħbu Evelyn Waugh meta seħħ il-Konċilju Vatikan it-Tieni bir-riforma tiegħu. Ma ninsewx li Tolkien kien kapaċi jitkellem xi tnax-il lingwa, u l-Latin kien wieħed mill-ilsna favoriti tiegħu, u allura baqa' daqsxejn waħda dik l-imħabba kbira lejn il-Latin u lejn il-quddiesa tal-Latin, u allura ma ħax pjaċir bil-bidliet li seħħew anke minħabba l-fatt li kienu qed iseħħu fl-età anzjana tiegħu għax huwa miet fil-1973, in his eighties, u l-Konċilju seħħ bejn is-62 u s-65. Tolkien jibqa' magħruf bħala Għalliem lecturer ta' l-Anglosassonu fl-Università ta' Oxford, huwa qatta' ħafna snin jgħix fl-Università fil-belt ta' Oxford flimkien ma' martu u ma' uliedu. Magħruf ukoll bħala l-awtur ta' kotba bħal The Silmarillion kif ukoll il-famuż ktieb The Hobbit u anke The Lord of the Rings, dawn l-aħħar tnejn anke ġew użati minn Jackson tal-Kanada u l-kumpanija tiegħu biex isiru anke fil-forma ta' films. Jinħass ħafna l-ispirtu Kattoliku fil-kitbiet tiegħu. Tolkien qal ċar u tond, qal The Lord of the Rings mhijiex allegorija, niċħad bil-qawwa kollha, imma li huwa ktieb Kattoliku mill-bidu sal-aħħar, iva dan hu. Fil-fatt, jekk wieħed iqis daqsxejn il-karattri prinċipali fil-Lord of the Rings, pereżempju Frodo li jitgħabba bit-tagħbija taċ-ċurkett u allura jista' jirrappreżenta jew ifakkarna fil-persuna ta' Ġesù Kristu, il-ħabib tiegħu Sam Gamgee illi għenu, allura dak jista' jfakkarna pereżempju fix-Xmun iċ-Ċirinew, il-karattru sabiħ ta' Galadriel, pereżempju, figura femminili materna li ħafna jgħidu li kienet il-Madonna, fil-Knisja Kattolika, fil-Kristjaneżmu, li jispiratu biex ivvinta u inkluda il dik il-figura fil-kitbiet tiegħu u nkitbu ħafna kotba dwar l-interpretazzjoni Kattolika tal-Lord of the Rings. Kitbu wara li ħasem fl-Ewwel Gwerra u ra ħafna iġsma imtertqa fil-battalja fi Franza fejn kien jagħti s-sehem tiegħu, tant intlaqat mill-atroċità u mill-kefrija tal-Ewwel Gwerra Dinjija li ħass li għandu jagħmel xi ħaġa. The Lord of the Rings kien il-frott ta' din il-missjoni. U min jaqra The Lord of the Rings u jżomm f'moħħu li Tolkien kien Kattoliku u Kattoliku prattikanti ferventi, jifhem ċertu ngħidulhom aħna nuances ta' ċertu ismijiet bħal pereżempju Mordor, tfakkar fil-kelma morte u xek bit-Taljan u l-Latin, il-post tal-mewt, sewa, u anke ismijiet oħrajn bi kliem li jivvinta hu stess. Ma ninsewx li jivvinta żewġ lingwi, il-Kwenja u s-Sindarin, żewġ lingwi ivvinta ommu minn moħħu b'mod oriġinali, influwenzat mill-ilsna ta' Wales u tal-Iskandinavja u anke mill-folklor ta' Iceland u fl-istorja tal-Ingilterra. Tolkien huwa meqjus, iktar milli bħala awtur u kittieb ta' novelli jew proża, bħala dak li ħoloq niċċa biex l-Ingilterra għandha wkoll il-folklor tagħha, għaliex hu kien iħoss li jekk pajjiżi Skandinavi, ġirien tal-Gran Brittanja, għandhom il-folklor tagħhom, għaliex l-Ingilterra, pajjiż bi tradizzjoni tant antika, ma għandux ikollha. Hu kien espert fuq l-ewwel ktieb li qatt inkiteb bl-Anglo-Sassonu, il-famuż Beowulf. Kien jgħallmu fl-università lill-istudenti tiegħu, kien anke jattirhom billi jibdel il-vuċi u t-tonalità tiegħu u jgħallimhom. Fuq kollox kien bniedem ġenju, għaliex mhux biss kif għedt ivvinta lingwi ġodda, imma kien jaf ħafna ilsna. Tolkien, għalina bħala Kattoliċi, huwa dak l-awtur Ingliż li għex f'Ingilterra Anglikana u mingħajr ma kien isemmi b'mod dirett, b'mod dirett, il-fidi Kattolika, irnexxielu jintroduċi ħelu ħelu f'soċjetà elitista Anglikana l-valuri u anke l-lingwaġġ tal-Knisja Kattolika. Jiena naħseb aħna ta' dan għandna nkunu grati, iktar u iktar meta tqis l-ambjent li fih għex, il-belt ta' Oxford li tant kienet marbuta mal-elitiżmu Anglikan tal-Ingilterra, huwa bniedem li ma beżax, huwa bniedem li kien irrispettat minħabba l-ġenju tiegħu, huwa bniedem li għandu niċċa partikolari ħafna fl-istorja tal-letteratura moderna tal-Ingilterra.